Just ddim eisiau sbreio dim byd allan. Hiya guys, croeso nôl i Popty. Fi wastad yn edrych o ffyrdd i wneud bywyd fi yn haws. So pan weles i'r hacks ma ar TikTok, oedd rhaid fi rannu nhw gyda chi. Mae'n rhaid i chi danysgrifio i Popty, i hoffi'r fideo yma ac i wasgu'r glow bach notification fel bod chi'n gwybod bob tro mae yna fideo newydd lan dy Popty. Alright, banta ni! Mae'r colur off y gwyneb am yr hack nesa 'ma. Nes i weld y ferch 'ma ar TikTok yn rhoi'r foundation mewn gwydred o ddŵr a wedyn rhoi e ar ei gwyneb hi. Fi'n gwybod bod fe'n swnio'n hollol hollol bizarre, Ond oedd y canlyniad yn edrych yn wych arni hi. Nawr, beth am i fi weld os bod yn edrych yn dda ar yng ngwyneb i. Fi am roed brwsh foundation fi ar y gwylod. O, oh, dwi'n mynd teimlo mor ddrwg yna. Dyw e ddim yn ofnadw, ond fi'n bendant wedi gweld foundation fi yn edrych yn well. Falle mai'r fath o foundation nath hi ddefnyddio oedd e. Falle bod fi wedi defnyddio foundation rhy drwm, fi ddim yn gwybod. Mas o bimp, fi am rhoi 2.5 i'r hack yma. Mae'r trend nesa ma wedi bod o gwmpas am flynydde. Wir i chi nawr, fi di trial e llwyth o withe. A'r trend hynny yw i wneud winged eyeliner perffaith yn defnyddio sellotape. Yes! Fel hyn. Fel na. Hei! Ddim yn bad! Mae lot o'r cynnyrch di dod off ar y sellotape. Wow! Fi mor hapus da hwnna! Fi'n meddwl mai, mai hwn yw'r ffordd ymlaen, bois. Fi mor chuffed, o'n i ddim yn meddwl bod hwnna'n gwitho i fi, achos mae ma llygad fi eitha hooded yn naturiol. Mae'r hack 'na yn cael pump allan o bump 'da fi. Hack ffasiwn sydd 'da fi nesa i chi. Dyma denim jacket fi. Fi'n dwli ar y denim jacket yma, ma'r llewys braidd yn yn hir i fi. Os 'y chi eisiau'r effaith 'na fel ma' nhw'n ffito chi'n berffeth, Dyma'r tric. Y gyd sy angen arnoch chi yw bobl gwallt, fel hyn. Ni am osod y bobl gwallt ar y llewys, a ni am dynnu y llewys trwyddo fe, jyst fel 'ma. Am ydych chi llewys ddalfa? Fi'm yn gwybod os fi'n hoffi'r un yma. Fi'n meddwl bod hwnna'n edrych bach yn silly. Byddai well 'da fi jyst rolio y llewys lan a mae'n edrych yn well. Fi jyst yn meddwl bod hwnna'n edrych loads mwy cwl fel 'di rowlo lan fel'a. I fi, ma'r hack yma yn cael... Dydd Seren. Fi rili moyn i'r hack yma i witho achos mae gyda fi aerosol can o dry shampoo fan hyn ond mae hwn hefyd yn gwitho gyda deodorant, hairspray. Nawr, mae gyda fi tua gymaint o hyn ar ôl yn y gwylod, oce? Ond dyw'r ceiad jyst ddim eisiau sbreio dim byd allan. Ond nes i weld yr hack ma lle os ych chi'n rhedeg hwn o dan ddŵr twym am cwbl o funudau Mae'r aerosol fod fel llacio neu rhywbeth, fi'm yn gwybod y gwyddoniaeth tu ôl i fe. Neud yn siŵr bod e fel yn rhyw fath o luke warm. Aroswch cwpwl o eiliadau cyn defnyddio fe. Fi am shiglo fe. Yes! Mae fel sy'n fel fwy o bŵer 'da fe, achos o'r blaen oedd jyst dim lot yn dod mas. Yes! Mae'r hack na yn cael pedwar allan o bump i fi. Mae'n colli pwynt achos bod fi ddim yn gwybod amdano fe gynt. A dyna ni am fideo heddi, guys. Gadewch i fi wybod os ych chi am ddefnyddio unrhyw un o'r hacks yma yn y sylwadau isod. Fi rili eisiau clywed wrtho chi. Cofiwch i hoffi'r fideo yma, i danysgrifio i popty ac i wasgu glwb bach notifications achos boys, Ma' gen i lot o fideos cŵl yn dod fyny tan y fideo nesa. Tara!